Merhaba ji we re êvara û xweş be înşallah hûn bi xêr û xweşî bin. Bîst sal e berê berî bîst sala li gundî Misrê mêrkek hebû sê kurê xwe hebûn kurî xwe yî tewrî mezin bi re her tiştî yardim dike mêrik di çandinî de dişixulê kurî xwe yî mezin tenê pê re yardim dike dinê jî dixwînin.

Yanî girtiye bes ino yanî xweşik e pire xweşik e. Çav li qîzikê dikeve hişt dorê. Dibê hê tenê vê qîziko. Xelas qîzik kira qofî xwe. Bi qîzikê re tew neda û nestond. Ê vor bû çimol, çû cem dî xwe got anê, got min yek dî ye.

Dibê lê onê ziro tinê o hemo o xurfokê bi me din o bese min e. Û dibê hê tin illem vê qîskutkî ji min re bixwezine. Kurê min wela wedayî me nêrin de dibê no illem kê bixwezine. Ê got tamam kurê min ez herim ji bo vî te pirs bikima ku bo vî te çi dibêjê. Meselê ji bo vî te re bêjim. Rostin ji dorê ji bovik ê re dibêje, bovik dibêje bilheks ez hez dikim kurî min bi zewî cete ez hez nakim. Ê bes ku em kê kurik li kur nişkan din bide tu bi xwe jî dibînî molê me, holî me. Ona em herin e ser qîzikê wî xwedî qîzikê nebe kê qîzê me li kur nişkan din bidine. Ko mola xwe heye, ko çî xwe heye. Em dikarin xelkê re çi bêjine? Go bavê min, meş em herin bi cêrî bînin, begî qîzikê bi me din, begî tew done me. Ê go zirotine kurê min, meş em herin bi cêr bînin û em ê herine ser don don nedon nedon. Vana xwe top kirin çûne mola qîzikê, çûne ser qîzikê, ci do molkê do. Molk wede xwe çîk tabone, hemû dixwazê mêrg ji qîzo xelos bê.

Robûn zewîco din ku rik ji kêfxweş bin û rik pir pir kêfxweş bû teban me qolonê wî jî hemû tiştekî pir besît bû. Ev min peyênî bi strîne qîzike molkê pir çêk pir nexwest û mol bo vî xwe çû mol bo vî xwe re şikandin do qîzik bes dixwe fok danekê û teva wan ma ên teva wan rûnişt. Qîzik kete wê molê ew mola gî bi gî bîne gotî bi îşiq û nûr bû ew mola gî pak dikir gî ew dikir tam mol mola xorton e sê kure mêrikê û qîzê xwe tinenin û va bû ka hat kor mora gî pîrê re dikir ew mola gî re dikir û da danî yanî ji qîzkeke pire rind bû û pire yardimcî bû yanî pir yardim dikir bi xweziyê xwe re. Enê ew molo gîro digirdo donê. Pê kêfxweş bibûn. Û tu birê mêrê xwe şeca dikê dibê jê here bişixule, dibê yenî pir bişixule, dibê perho derxe yenî tu wî şeca dikê no yekî rind be, pêş te hatî be. Kurik dî ku jinê xwe wenî wî şeca dikê no ku wedayî xwe çêkin Pir kêfxweş dibe, rostinî dike qûf xwe, vî tiştî dorê digerê li derma ro û nûşolek xwî dibe. Nazanim tu mo çondinî çondinî wina pere pir tê tenê yanî. Çû tişkî nê der dûrê dinê min la yanî wo gerî û wo pirs kir rostinî cî kî do şixolekî rind dî bes Ew şixula tişkî dûr e. Hot mol bû fixar û got in got şite mol bû fixar û got. Got min şixulek dî pirrî rind e bes no dûr e. Ez kê vana jî heftê carekê yanî roke tenê ew ê her heftekê roke tenê îcazê dine min. Ê dibê min jî gotî ez ê winî îcazê xwe gîto bikim misal çar meha yanî mehekê nêm. Cihên çar hefto ne û ê pêncû jî ez warim ji xwe re sibûekê li vir bimînim min bi wan re wanî îtîfaq kir. Giyo digotin erê û jinê xwe jî pir kêfxweş bû got erê wergo bike. Got him yanî bi ji xwe re tiştekî bike. Him xwedî xwe qoyil bûn him jinik jî pir kêfxweş bû qoyil bû yanî got bike. Gurik rostinê çû şixulî her çend hefto carekê tê heftekî xwe li mal dimîne. Dorê mehek mehek û çend riyo dimîne tê. Heftekî xwe li mol dimîne wergo heta fatirok derbas dibe. Tam û qîzik jî wextê ku kurik dorê şixulê xwe qîzik li molê bo vî wîne tim yanî ji yanî ew jî tam û tev wana. Yanî jinê xwe li mol dimîne norê mol bivixwe. Dîsal cem wan dimîne yanî. Rokê kol wanî kero bê nimiyê sibê ye. Rod bê dinêrê sewtek ji molê ji qonî kurî wî tê ye. Sewtê peyokî tê. Ew ku kenê qîjinikê û sewtî peyokî tê. Divê wey xweyîn. Damêrkek wanî kirî xonî xwe wey xweyîn. Loma te kurê min şand, te xwe kuşt di kurê min. Te wî dengî xwe nekir kurikiro negot nere. Înan nekir kurkerê bişuxulê. Ta ku rê min şonde ewê xurbetî te şonde dar merekî dûr sebe tu bi tenê bimînî bi kêfî xwe bibî ê ez ev te bi qurbona kurî xwe nakim e tu bi sakine ji min re rot bê heh deng li we her di kurî xwe dinê dikê dibê robin dibê ez kê ji wer tiştekî bêjim dibê çi hê bo çi hê hemer bêje dibê

Wedayê xwe bir heke şînê xwe bir kurk çû li kurkî orta çurqê pixist ê kî hot xwe pive kir ew mêrkî hone di hindir bo jinikê de dengî won û kenê won û hot xwe piçto vekir kurkî kurik wenî ewek lê xist kêrek di zik de lê xist bes heto kokê tê rokir yanî cudo ket. Yonî vo kêra û kuşt yonî êm derbê mirinê lê xist yonî. Şita ket onê ku in çavî wî da nihêrî onê cî xwe de eşk dibe. Yonî vî di bo jinikê. Ku bi çavo da dinêrê onê dinê birê xwe ye. Birê wî mezin e. Dibê min çi kir? Birê xwe kuştiye tu nobe. Tu nobe vî feqîrî

Robi wer got qeyf de dişkîne ew ji dikevê dimirê. Bovi dengê qu qijînî dibî seyonî ji holî hin dirdo. Divê vo çi qore qore hela ez birivim binêrim. Bovi ku wer got di rivê tê dikevê hin dir kê binê ko çi heye vo çi deng e ji mol te ye. Tê di nêrê kurî xwe yî çûçik cî xwe de eşk bî cî xwe de sor bî. Dibê te çi ro birê xwe kuşt. Hûn di nêrê tam birê xwe li erdê Kurê xwe li erdê kuştiye. Dibê te çi li birê xwe kuşt? Dibê min nizom bî min gotî vî honî bê ke ew mêrgo heya re birivê derkevê di vir de min di qufî de lê xist min nizom bû birê min e. Wargo hîn dibêje dorê dikeve hindir şîqe şîqe jinikê te ye tamo jinik dike qore qore. Jino mêr kurkî mezin. Tê di nêrê kurî xwe di mezin li erdê ye. Hîn nifehm dike eno vê li bo jinikê kurî wî bêyayî honî mêrê wê ye.

Wela nizim ez bi xwe tefkîrî min e wenî yanî yanî ez bîya min min e ew bûko min roqebe bikiro hele ma wê elem qey carekê têk hevê destana îsonî wenî bikê wê elem îsonî yanî kuve tiştî wenî dikê elem yanî bêle dikê heta se ber kiro te min roqebe bikiro yanî ez bîya min e wenî bikiro.